Amarieta ngoruke Wilfred Sakawa, gose Mwebi. Inche inde omochemani bw'elokeseni etenenete abatoreti Nyang'huru lokeseni. Bono nimbwate omochando, omochando one ore esigati omong'ina omorara na morara, barenge korwana boiri boiri boiri tokagamba amang'ana ayio. Ekero twakagamba amang'ana ayio,

Ekero ankenya abanto nkarwanera obogima bwane nyagetari, agankenya mba embaya mbofu. Ekero ankenya, Nyasaye agankonya nkabwena. Ekero nabwena, ekiina nao kere kotini. Nkore gochia gotooria chitariki twagenda kotini. Nkanyora risiko omwana ase echoo are nomooro. Agatama gochirogora oo, ngacha ngabeka eripoti polisi. Bagantebia genda twa twa twasore gokora uchunguzi. Mwebio opangeire, ngosambuore, enyomba yao nkosambuere, egento eke ogotaka kogokonya, amang'ana ayio nkogoteine ekemaene, amaguta agorirwe lita kumi, akaigora siringi elifu tano, akagora amaguta siringi elifu mocha, chigati ya siringi elifu ine, akamotebia echi elifu ine, orusie eriombiri ori. echindwairire poi, akemwa chibaasi echi chionsi agakora ki? Akaria. Ekero aria, poi akarora egento ekero bakomotumeka nekebe, agacha agantebi, Omogambi orangeire omomura oyio, oyio oeire etend eyio, omogambi omobori otebe aria nabo aeire etend eyio yogo yogotosamba inche kogenda mpaka polisi nyatieko, lakini obogima bwane obore akong'u, ase inche natianeirwe ngoitunde na nakenyirwe na emioro, naende ochire mpaka mwane na omooro ase echoo yane namonyorire, nagosaba eserekari. Riganeri riabe etumachi, tindochi obogima bwane sinabobekire, inde tencha omonto oyote abe kondigia chinsemo ne chinsemo inaa. Bono inche ekero nagosaba eserekari gaki, monkonye ase mokonyara obogima bwane oborakong'u. Buna ache mpaka nyomba mwane agachie mpaka gose nkorara hoteli yane.

Gaki nateemire gose korera, gaki tinarora bakong'ina gose mbakorete ki? Mbore ororo. Ekiina ekere kotini, gaki nagasana gontisiera. Inkorusia ripoti polisi agwo, ndari okora kende. Amafuta agang'ete ngore aye elifu, lakini nkagenda nkagora amafuta mia nane, nkacha naro mia mbili, nkabeka omobuko, nkari, nkacha naro nkabeka nyomba. Chiri tatu, Nkarora ebinto ebi nebi'okosi, amafuta nkaoni, nkari chibesa, ngateba, onye gakonkora tiga nkore ki biango. Amatuko abere agaeta, akandigia, nkamumera, akang'a chiriguinya, agantebia, genda aye kore emishoni eyio ogosamba chinyomba, chibesa chinde nkomenta. Nkarora chibesa chiria kang'eire, nabwate ni'embe yogochipanda gosamba chinyomba, ngatumeka chibesa chiria nkari. Amafuta ngabwata ngaoonia, ngateba, Inee obosie? Aa bono ase obogima bwane bore naende akoirana, ochakire gontisiera, atete gonkenya. Korende nkarora ng'a egento eke kiamanyekanire, yantebia oyominto omogambi mwebi, buna yarenge gocha gocha. Igo. Chinyomba chiarenge isato. Lakini inche konyora echianto ebiri nibere, eye erikia omogambi na eye eya moebi. Nyasae ang'ete chibesa echio, emetienyi yaerire ebere. Moebi agacha komboria, nkamotebia aro nobomaene moebi, lakini amagoso nakorete naya ogotogotebi, nasabire okwabera asore ase moebi, ase ogwancha kwao ong'abere. Twarenge enyomba echiche aria gosaaba buna abanto babere, inche na Paul. Lakini inche nkarora chibesa echio tindi koenana gochia ase Paul oyio, tiga nchie west gekogera inche nabwate nia ya ogochia gokora bo kebago bwo ogosamba chinyomba chia oyominto omwebe. ebate. Akandigia baada ya siku tatu tincheti gotoka, agacha naende akang'akera esimi, ekero narenge korwa ekebarua kiane chinsa chierete, agacha agacha mambia yaye bwone, agantebia chibesa chiane nakoete koba chietoka riria toteti gokora gasi, nkamotebia yaya chibesa echi echia ebitu, tiga nkorigerie ebesa yao nkoiranerie, baada ya igo akang'akera esimi akang'ea gontisiera obogima ng'a nomaete lakini inche ning'o chibesa chiane okoria. Amatenche tinteti mang'ana amange, onye ne chibese tiga nkorigerie nkoiranerie. Igo. Taro ochoche bwoyi ogende okore ebiasara bia biao. Igoro. Riria obogima bwane bore ase hatari, bono ere omonyene oiranire agontisiera ng'a atete gonkenya. Eserekari nare gosaba monkonye ase amang'ana ayio agontisiera obogima bwane. Komboria chibesa nanga onatomanete nchiagoikerete ng'a oborie besa ki ogontebia yaya genda oumere Lameki. chibesa namoete aaaa chilifu isano agore amaguta y'elifu, chilifu inye moi chilifu chinche iga chinye mobagane ibere ibere, mokore ki? Mwande gosamba omogambi erigi, mosambe moabi, mosambe na moadamu. Inche nkarora ng'a na eriondi ngogetie abana ba abanto bagotomeka obobe engaimokia atu eywo nkagenda ngakwana. Ekero nakwana ngatebia Moabi ng'a yare ring'ana rirandii ngogete ng'agete gokora ring'ana eri torisiri. Moabi agateba, Aa gwakorire gwantebirie, tiga toimoke torie obokonyo totebie omogambi erigi, togende ndikopigere aase, nkorigi gunde. Igonde community policing korwa Nyahururu location ntobwate obokong'u ase security yaito, emeremo nabo okonyora abanto bakogoserwa tokobeka eripoti teri kofuatirigwa. Buna bono omomura naro agoite okorokwa Moebi, na bagoseire bokong'u. Lakini obekire chiripoti nchiri kofuaterigwa, buna bono natisiire, natakeire gosambwa. Lakini natobeke eripoti na omongwana oyio twamobwata twamobeka polisi, igo totagete eripoti eyio efuatirigwe, bagaambia basoime, eserekari yonsi esoime, omomura oyio anyore obomanene bwaye, ase eng'encho abanto nabo bagotisiwa, abange bacha baitwa. Bariete ebasaruke ase rinyansaga, Inche narangeretigwe igoro, gotebigwe ng'a mwebi ngoitwa are. Tokanyora ng'a mwebi agoitwa goetera ye chibesa atagete gosamberwa nyomba.